Diolch.
Ta. Ta-ra! Dwi'n newydd ddod mas o siop apuro yn Nestas, lle mae pob aelod o staff yn siarad Cymraeg. Ond dyma rheol o wewn, stryd fawr Ystalyfera, mae rhan fwyaf o fusnesau yn delio drwy Gymraeg. Un o'r busnesau yn y gegin fach, caffi lleol. Yn i mewn nawr i gael sgwrs efo'r perchennog Adrian.
Ti'n iawn? Ie, iawn diolch.

Wel, o'n i wedi dechrau tîm bant achos oedd bechgyn yn ysgol yn y Sgedwyn, moyn dechrau wario rygbi, so beth o'n i wedi gwneud wedyn, uh, yn lle mynd lan i Abercraf neu Slefera, o'n i'n gweud, wel, dechrau tîm fan hyn, os o'n i wedi bod gyda nhw o'r pryd ni. Ond y peth yw, o blaen, o'n i waren erbyn tîms fel Aberdar a tîms o Abertawe, a siarad Gymraeg, ond am y rhan fwyaf nhw yn mynd i ysgol Gymraeg, ti'n bod, uh, ysgol Llanari, Rhyd Felin, neu ysgol y Gwyr, Pen Lan, So mae'n dda mewn ffordd, mae fwy a fwy o plant o bechgyn yn siarad Gymraeg. Wel, mae'r clwb fel ar age group yn wedi ennill y cystadleuaeth afnydd uh, pimp gwaith mas o chwech fi'n credu a tro diwetha ni wedi meddu ton mawr yn y ffainal yn y Rydolfen. Gyda Slofera ni wedi uh, cwbl llwyddiannus 'na iawn ac roedd e'n mynd i yy cyrraedd y final Cwpan Cymru a mi ddo'n ni yym ysgol Maes yr Arfa a sgorant cais ar y diw- yy munud dwetha i ennill. A hefyd o'n ni 'di ennill y rygbi cynghrair yy lan yn yy Caerffili yn erbyn Cwmrymni a odd 'na'n gêm agos a sgor i doi yy cais yn y doi munud dwetha i ennill y gêm a'r cic 'da derfynol yn ennill y gêm iddon ni. Ni'n ymarfer perfformio dwys lan yn Caerdydd ac uh, os rydyn yn pasio fel y gradd, ni'n mynd i falle ar y diwedd cael scholarship gyda'r Leeds Rhinos hefyd. Uh, yn rygbi mae pethau wedi mynd yn dda yn uh, rygbi uh, cyngrair. Uh, um, treino lan y Cyrdydd ar uh, dydd uh, iau. A ma' ci- a ma' yy kickboxing wedi helpu fe. Ma' fe'n yy dysgu fel i yy trin pobol arall yn dda a ma' fe'n yy roi disgyblaeth iddo chi. Yy ni 'di pe- yy ennill pethe ryngwladol. Cefais y cyntaf, ail a trydydd yn y Pencampwriaeth y Byd yn Sbaen a trydydd yn yy yr Almaen. a yym wel nifer o pethau yn yy Lloeger a rai yn yy Iwerddon a'r Alban hefyd.
Sgin i map a sgin i marwyr a sgin i mryfgaid ar y dau. Um, o ran y Gymraeg, sut fath o brofiad oedd e i symud i Ystrad Gynlais i agor siop Gymraeg? a wedi byw mewn dwy ardal yng Nghymru sy'n mwy na lai yn ddi-Gymra'g, a o'dd e'n bleser mowr iawn i fi allu do' fan hyn a gallu siarad Cymra'g trw'r dydd, bob dydd. Gredit i ddim faint o wanieth o'dd e'n neud i'n bywyd i. O safbwynt agor siop y Gymra'g, wel yn benna siop papurau yw e wrth gwrs, ond ni wedi do' mewn â mwy o gardie Cymra'g, mwy o gardie modern Cymra'g, ni hefyd yn gwerthu llyfre Cymra'g a llyfre Cymreig hefyd, felly wy'n falch iawn bo' fi 'di gallu dod â rwbeth bach Cymreig i'r ardal. Pa mor bwysig yw gwerthu pethe Cymra'g i bobol yr ardal? Mae yn bwysig cynnig pethe Cymra'g fi'n credu achos heb rwle lleol fel hyn Fydde raid o' n'w fyn' lawr i Abertawe. A yym rai pobol wrth gwrs ddim yn gwbod bo' ni gw- yn gwerthu pethe Cymra'g on' fe ddaw hynny wi'n siŵr. Mae'n cymryd amser i bopeth i ddewis. Faint o gwsmeriaid ydych chi'n ca'l sy'n siarad Cymraeg? Weda ni ma' tua hanner a hanner sy hefyd yn bleser mowr i fi. A yym ma' lot o' nw'n meddu ar y Gymra'g.

Dyma Menter Brycheiniog a Sefydliad y Cawr Cwsg yn dod at ei gilydd ac maen nhw'n penderfynu rhyw atgyfodi'r Fari Lwyd. Mae hanes y Fari Lwyd yn mynd nôl i'r cyfnod cyn y Gymraeg a'r cyn y Cymru, mynd nôl i'r cyfnod Celtedd. A mae'n debyg mae rhywbeth i wneud â duwies Epona, duwies ceffyle. Y traddodiad yw y brefaru lwyd y pen ceffyl yn mynwd du du ar Nos Galan. A bydde blwyddyn newydd yn dechrau, a pan fydde'r fari'n dod mewn i'r tŷ, byddai'n dod â uh, bywyd newydd a lwc da i'r tŷ. A ni'n mynd lan i'r uh, tyferni lan y top, a ni'n ddechrau lan fanna. A ni'n i fethu bymtheg o'n i erbyn awr yn, uh, yn neud hwn, yn dyfe? A ni'n dod lawr wedyn i Sgwâr Ystrad, 'dyn ni ddim yn neud hwn na chei un nosweth, 'yn ni'n neud e yn y dydd yn Stryganais, a ni'n mynd lan i Cwmgïedd, a wedyn ni ni'n dod draw i'r Welfare Hall myn 'yn, fi yn cymryd part yym y Ladi Wen, a John myn 'yn yy fe yw'r yym... Os yy fi yw'r un sy'n arwen y Fari Lwyd mewn a cnoc ar y drws a gweud, 'ma'r Fari Lwyd yma'. Bywyd newydd yw'r yy Fa- yy Ladi Wen.

Cymraeg yn yr ardal hyn. Um, fi sy'n redeg y clwb Cymraeg mae'r sy'n sy uh, digwydd uh, bob nos Fercher. Um, oedd rhaid i fi dechrau fe o'r dechrau fel bethau, pa, achos pan dechreuais i y swydd yma, oedd clwb cyffredinol i, i bob pwrpas clwb Saesneg yn redeg pedwar, pedwar gwaith yr wythnos, ond o'n, on i'n moyn dechrau clwb Cymraeg, achos mae siwr gymaint o pobl ifanc yn yr ardal hyn yn gallu siarad Gymraeg. O'n i'n moyn rhoi yr awyrgylch iddyn nhw er mwyn iddyn nhw... i cael nhw siarad y iaith. Felly dechreuais i gan cynnal clwb ar ôl ysgol yn Anysgedwyn gyda Blwyddyn Wych y llynedd a mae hwnna nawr wedi tyfu miwn i clwb i- y clwb ieuenctid go iawn yn y clwb i- yn y clwb ieuenctid yn Penrose felly maen nhw'n cael defnyddio yr adeilen 'na sy newydd cael ei adnewyddu i bod yn onest so ma' cyfleusterau da 'da ni man 'yn a pob a pob nos Fercher ma' nw'n gyd yn dod i'r clwb ieuenctid Cymraeg felly ma' pawb sy'n dod man 'yn ar y nos Fercher yn gallu siarad Gymra'g. Rwy'n mynd i y clwb oherwydd mae'n dda yym Rwy'n hoffi y band lan llawr. Yym rwy'n hoffi neud y celf hwnnw fan 'yn. Rwy'n offi mynd mewn parc sglefrio. Rwy'n offi mynd ar yym tripiau gyda y clwb. Rwy'n offi yym chware gyda ffrindiau a cwrdd i ffrindiau newydd. Mae llyn y fan fach mor glister glir y gallwch chi weld y gwilod, ac amser maith yn ôl aeth bigen. Enw i yw Owen Staten, a dwi wedi bod yn adrodd storïau am byti deg mlynedd. Dwi wedi bod ym mhobman. Dwi wedi bod i, i Texas yn America, dwi wedi dod i, mod i Memphis, dwi wedi bod i, i Rwsia, ond un o'r ple, y llefydd mwyaf cry, y storïau mwyaf gryf, yw yma yng Nghymru. Mae yna storïau gwmpas ni ym mhobman. Mae'n bwysig iawn i gadael yr, yr hen storïau i fyw, i gallu weld, i dweud nhw i'r plant ac i'r hen bobl hefyd. Mae'n bwysig i dweud y storïau yn Cymraeg ac yn Saesneg. Yn hyn, yn, y, yn Astragynlais a lan ac Abercref, mae mor gymaint o storïau yn y mynyddoedd, yn y, yn y goedwegau, mae yna storïau ym mhobman. Mae'n bwysig iawn i'r plant gael clywed rhain. Achos dyddi yma, mae, mae pobl yn edrych ar y teledu neu, neu gwrando ar music, ond os dim digon o pobl yn allu adrodd storïau. Mae yna rhywbeth yn digwydd pan chi'n adrodd storïau. Mae yna rhyw hyd a lledrith yn cael ei wneud. Mae'r blant yn dod i mewn i'r stori. So mae adrodd storïau yn bwysig, bwysig iawn. I weld y morwyn, y fenyw o llyn y fan fach, sy'n byw o dan y dŵr yn dod allan a dawnsio, dawnsio o dan yr haul. A dyna'r hen stori y morwyn llyn y fan fach. Diolch. Debyg iawn i chdi